Si nos tin exclusive na liña, manera custumber, nos ta e awe, nos ta bay papia riba un tema, bon, un tema pa haci hende sabi, manera nan ta bisa, dicon hopi turista ta scogi di bay keda na RBNB, apartamento, y otronan ta scogi di bay keda. den hotel. Mane e kustumber nos tin nos hende ku nos ta bisa e no ta profeshonal. I el a traha den e área ei, e sa di kiko e ta papia i e no ta papia kos pa loko mane hopi hende ta hasi di mira kosnan, nan ta papia kos pa loko anto nan no sa dje kos. Mi ta gusta pa e spliká mi ki kiko ta nifiká paso pa mi e palabra ei ta nobo, BNBR, BNB. Anto di mes yami sa apartament ku hotel kaba. Exclusive konta, Bon mi ne atrobe den nos programa Let's Talk, un programa ku ya hopi hende ta wak despues i tòg nan debe bira mas sabí ku ayera. Konta ku bo, tur kos ta bon, mi ta kere aya nan ta mitar di diesdos òf mitar di un. Mitar di diesdos. Kiko ta un Kiko ta un bi Arbnb? Bla nos kuminsá i nan. Bon, na promé lugá, felis anochi, felis anochi na tur e televidente nan ku ta bes ta wak e oboriki òf esnan ku ta bes ta wak despues. Un felis anochi na ki parti di mundu ku bo ta. I danki un biaha mas pa ta den e programa di Let's Talk. Awe ku de programa nos tin e tema di Airbnb, apartamento y hotel kesey nan, nos ta bai elabora un tiki mas riba esaki y manera bo a puntra mi caba kiko nifica Airbnb. Pa nos ranca sali mesora, pa hopi hende sa eigenlik e palabra Airbnb ta un plataforma, e ta un plataforma mes un cos ku tin Booking ku Expedia e ta gewoon un plataforma kual ku nan ta brinda bo e oportunidat pa pone bo, laga nos bisa bo BNB riba dje. Bo ta puntra bo mes ora awor aki, kiko ta BNB? BNB ta nifiká eigenlik den e término Bed and Breakfast, ta basá ta pará pa BNB, breakfast and bed. Pero hopi hende cu a subi e plataforma ta djis solamente huur un studio of un apartament pero no ta brinda bo e servicio manera mester ta y esey ta trece hopi disgusto tambe na e hendenan cu ta subi e plataforma pa haci un reservacion riba esaki. Ok, comenzar tin ora cu e palabra ta bisa Mane a bisa Arbnb ta un website pero BNB ta para pa e kos ku halo mi tin ku haya un breakfast, mi tin ku haya un lugá luhoso ku tur e kon ei, esei e BNB ta para p'e. Bo ta ègt no ègt luhoso pero e ta para mas bien ku ora bo paga un preis pa na un BNB ta mas bien bo ta paga pa e breakfast, bo ta paga pa e lokalidat pa bo por hospedá. Dus. Eigenlik, por ehempel, si mi paga un bed and breakfast, mi mester hay un breakfast, pero mayoria hende cu ta boek via di e Airbnb website, esaki no ta y sera e breakfast den dje, dus bo ta hay solamente e lugar di keda y tin hasta hendenan cu ta pone nan localidadnan cas, tin bia nan ta pone hasta nan apartamento riba e website, anto ora hendenan boek esaki tin biaha e a duna sin un pago adelantá, un stal di manera un depósito pa wanta e kamber pa nan, pa wanta e apartamènt pa nan, pero ora e hende a paresé na e pais òf na e lugá, nan ta mira ku nunka e apartamentonan no a eksistí òf no tin un hende di kontakto pa atendé kuné. Komisario, e kos ei ta un kos basta peligroso ku ta riskante, laha nos buta asina. Korekto. Ok. Ma bu ta Airbnb, paso keriendo ta, paso ora manera mi a bisabu di mes, mi ta pasa kosnan di di turistanan ku ta blog riba YouTube. Anto e e palabra Airbnb, ora mi a wak mi di Airbnb Bo kementa un kas grandi o rei pa e hende keda den dje ku su famia ke kosnan. Anto e rei mi a saka a mi a saka mi konklushon mi di ah ok Airbnb ta un kas grandi mi na bisa un kas luhoso anto mi di pa henter e famia anto mi di laga mi puntra bo prome. Kiko ta Airbnb pa hende por komprondé i distanshá sierto kosnan for e otro? Foral ami mes por distanshá sierto kosnan for e otro ku pa no bini konflikto òf konfushon den e palabra Airbnb. Korekto, no, bo tine bo tine manera bo bisa, pero ese ta e problema, foral laga nos ku e lokalmente, na Kòrsou no tin hopi laga mi bisawo tin hopi Airbnb of sorry no tin hopi bnb na Kòrsou tin si tin tin lugar ku ta ofresé bo breakfast i kaminda pa hospeda pero mayoria di hende ku ta hür nan apartamento hür nan kas ta eigenlik e parti ta kai gowon bou di apartamento of bou di un studio dus nan ta usa e plataforma di pa nan por haña chèns di pone nan kas of pone nan apartamento riba e e website. Dus anto esei ta trese hopi konfushon den e turista pasobra e ta buka un kos keriendo ku e ta haña algu ku manera e kos mester ta pero ora e yega ta totalmente algu otro anto rei ora nan pone foral influencer nan pone algu riba internet nos ke kore ataka nan nos ke kore. Bisa si, si nan gusta nan bai kesey nan pero nos no ta para ketu pa mira ey mi a bai m'a pone mi kas m'a pone mi apartamento e riba nan mi ta ofrece breakfast no tog mi tiene pa bai para kushina breakfast mi mi mi no tin ni ni ni tin es chèns pa mi pa bai hiba algu pa enan kome dus dikon mi ta pone mi kos riba algu un un website kual ku esey e website ta brinda bo algu ku kaminda ami no tin e servicio ey bo a komprende dus eigele. Loke hopi hende ku hasi ta gewoon pone nan kas gewoon riba por ehèmpel riba algun otro wèpsait por ehèmpel awor aki Booking.com mes ta duna bo e posibilidad pa hür bo apartamènt hür bo studio ku bo tin un kit den bo kura i kas nan ta duna bo e oportunidad pa bo hasi esaki riba nan wèpsait pero un Airbnb ta enteramente un otro konsepto kompará ku por ehèmpel un apartamènt un studio òf un hotèl La nos bini pa e punto mes clave. Awor aki nos tin diferente turista, nos tin diferente nacionalidad cu ta bin Curaçao como turista. Nos tin Canades, nos tin Mericano, nos tin Brazil tambe cu a cay den merca. Ya, Europa tabata tey caba tur ten, pero cierto partinan di Europa tambe hendenan a cuminsa bini. Nos tin, ya. Basta nacionalidad. Hasta nos tin hende di Argentina awo tambe ta bini. Hopi di nan ta sco, no ta sco, nan ta scoge pa keda den e BNB, apartament, pero tin cu ta scoge tog pa keda den e hotel. Dicon e psunnan cu ta scoge pa keda den BNB of apartament. tin e pensamentu di no bai keda den hotel. Bo por dunami un splikashon asina? Bo sa, pa mi ta hopi eerlijk ku bo awor aki, tur e kosnan ku ta pasando, tin un, laga mi yam'e asina aki, tin un fenómeno awor aki ku hopi lugarnan di seguro, tantu lokal komo internashonal, no ta sigurando bo e stadia ku bo ta kedando den un Airbnb. Pa nos ta hopi sincero, unico caminda cu bo por, cu den bo seguro eigenlijk hopi hende no ta para ketu riba esey, ora bo ser un seguro, bo tin cu, vooral seguro di biahe, bo tin cu wak e letternan chikitu kico tur ta wordo segura, pasobra un hende ta kere cu un Airbnb òf un BNB ta wòrdu sigurá di esaki kaminda esaki no ta bèrdat. Hopi bia ta hotèlnan ta wòrdu sigurá dikon hotèl si ta wòrdu sigurá, pasobra una bes bo tin un reservashon na un hotèl anto ku bo yega ku nan bin sabi ku e hotèl ta fully booked ku nan ta over booked, e hotèl tin mas òf e hotèl tin e derechi di buska un otro hotèl pa bo pa bo hospedá den dje. Dus, eigenlik laga nos si ponel asin'akí, un Airbnb of un BNB of un apartamento mi book cu un persona cu mi yega anto cu mi mi no haya e persona of por ta e apartamento y no ta ni existi of e studio no ta ni bestaan kesey nan seca ke mi ta bay unda mi ta bay bay hiba un keho seca ke mi ta bay hiba e keho pasobra bo bay bon nun dje e cosnan no ta wordo laga nos bisa no sigura pero. ku bo tin un konfiansa ku hei e kos aki ta sigur si òf no, ta p'esei mayoria bia vooral laga nos kue e hendenan ku ta bin for di Europa, ora nan ta boek vooral un BNB òf un apartamènt, di kon nan ta hür un apartamènt pasobra e hendenan ta bin ku hentenan famia, anto pa nan nan ke keda tur hende huntu den un apartamènt, den un kas. Laga nos bisa mes un sali manera un wikènt ta un luga grandi ku ta akapará mas tantu hende posibel, oke. Ora bo hasi esaki hopi bianan ta bisa bo no mi no ta paga bo, mi ta ora mi yega personal dus ora mi ta inana mi ta duna bo esen. Dikon pasobra hopi bianan tin tin mal experiencia cu ora nan yega cu nan hasi nan pago caba se ora nan yega y nan no ta nan no tey seguro ta bay bisa nan no nos no manda bo nos nos no ta segura e cos ayi. Dus e nan a kere aña un nan a bisa nan a cu e scremento anto bo sa cu awor aki Hopi, mi no ta bisa hopi pero hopi laga mi bisa sigi, tin algun hotelnan na Kòrsou ku ta brinda bo awor ki e servisio di pa bo tin apartamento òf pa bo tin studio. Por ehempel mi por menshona algun nòmber foral di hotelnan ku mi ta traha kuné, por ehempel un Livingstone, un Kunuku Aqua Resort, ta lugarnan ku ta ofresé bo apartamentnan por ehempel pa seis òf djes dos òf mas hendenan pa keda akapará den un lokalidat huntu. Por èhèmpel di otro resòrtnan, por èhèmpel Morena i tambe Jogogo tambe tin e posibilidatnan pa hasi esaki. Pero eseinan si ta wòrdu di kòfer di Conasolnan ta kai bou di e término hotèl resòrt. Pero si mi bai buke por èhèmpel un wikènt hùis, Anto mi yega anto e weekend esnan ta bo stad por ta of e hende mes ku mi mester regla kuné a tuma mi sèn anto ora mi a yegi nan porta ta duru será na kandal mi ta haña mi ta bai saka èkstra sèn kual ku tampoko no ta sigurá den bo den bo seguro di viahe pa mi por bai buska un otro kaminda pa bo keda dus tur e kosnan aki ta laga nos bisa mi ta bisa ku no ta posibel pero. Bo tin ku tene masha bon kuenta pa promé ku bo buk òf promé ku bo regel tur e kosnan aki. Dus tin bia bo ta bisa manera ai pakiko mi ta bai un un laga nos bis'e un un kaminda di por ehèmpel un Maduro Travel òf un GNS. Dus hendenan ku sa, hendenan ku tin e término, hendenan ku tin e e. mente mentalidad pa reserva algo pa bo, pa bo sa cu bo cos ta sigura, pero cu bo no tin un hende pa haci esaki cu bo dice, ay mi mes por haci, mi mes por subi buki, mi mes por haci, prima bo mes por haci pero bo tin un corda si cu patras di tur e cosnan cu por wordo sosode cu y ta sosode bo no ta wordo di sigura pa cu esakinan. Comisario Ory laga nos buta na palabru teo Rita p'esey tin hopi turista tog ta preferi di keda den nan hotel pasobra Nan sa cu nan cos ta keda segura y e si nan tin, si nan ora pa nan bay keda den un apartamentum por ehempel, nan ta wak cu si e apartament ta cay bao di e dak di seguro e ora. Corecto, of hopi bia tambe awor ki mi no sa sigur pero tin un mane un fun no un fundacion pero ta mane un un stichting mane tin chata kesenan pero tin di apartamentnan tambe cu hopi bia vooral hende na oir Europeonan aki ta subi internet pa bai buska tur tur tur tur kos di last to letter chikito nan ta bai paga lesa i nan ta bai wak ku ey Richardson ta hür un apartament e apartament aki ta ingeschreven dus e ta wòrdu e ta inskribí na e e e e e laga nos a mi ta yama un stichting un fundashon e e stichting e ta inskribí nan e ta algu sigur Nan a bai wak kuantu reviews, kuantu hende a bai keda nan kaba ku nan ta tin bon eksperensia, mal eksperensia. Dus tur e ku nan a wòrdu kin hende bai wak, dus promé ku nan kore buk algu. Bo komprondé? Dus ta p'esei ami ta bisa tambe, promé ku bo buk algu, gewoon wak si e lugá ei ta bistá bèrdat, wak ku e tin reviews, por ehèmpel ku hende nan a bai keda i nan kaba òf ku ta algu nobo, kon e kosnan tin k'e neutro. Tur e kosnan ei bo tin ku paga tino riba dje. Ok. Um, e bosa manera wak e Kòrsou ta depende di ekonomia di turismo. Bo sa kuantu por shent, si bo sa, bo no sa, si bo sa tambe bo ta duna un puntashon. Bo sa kaba kuantu por shento ta keda den hotel, kuantu por shento ta keda den den BNB anto kuantu por shento ta keda den apartamento? Bo tin un un punto asina, un Bo sa mi no tin mi no tin e e e sifra eksakto pero mi por bisa bo si un sesenta i sinku pa setenta por shento ta kedando si den hotèl òf den resorts na Kòrsou. Mayoria bia un hende ta vooral hendenan ku mi ku mi ta rondona alor di dje i tambe influencernan cu mi tin contacto cu nan, anto nan ta bisa bo favor nan, mi ta prefera di book un hotel mesora of un resort mesora y mi ta book cu nan direct mesora cu nan bisa cu hey cu cu bay rob es nan tin mi gegevens nan dus nan tin mi informacion y mi no tin problema cu si e lugar ta over booked of whatever cu pasa nan ta nan tin cu busca un solucion pa mi den momento ey bo a comprende? Dus pero cu mi bay haci'e gewoon na un luga klan la mi ta demanda nan semper klandestino anto ya bo tin ku para ya ta bo tin ku karga tur e riskonan ke esei ta bin kuné. Djari la nos puntra nan palabra bruto awor aki ku awor ku tin ku Kòrsou ta booming riba ekonomia bo ta yami hopi ku klandestinonan ku ta provecha di e asuntu e oriental. Boso a nota na Kòrsou so e ku e ta hon rònt mundu. E ta rònt mundu kual ku e nan ta por aprobechá. I awor aki forá ku tur e parti di skemamentu ku tin ku esei nan e no ta sosodé solamente den Airbnb òf den BNB òf apartamento ku studio pero e ta sosodé tambe den parti di taksi tambe ku hopi taksi ta klandestino i nan ta ta ta bo ta por mor di boek un taxi en ta confirma bo tuma bo send camina en ni core ni auto dus tur acordae tur acordae awor kia lanta cabes mane pato su lami ta yama nan pero ta cos nan bo tin guak masha bon mes y foral kimbia bo ta bisa mane bo sa mi kibe paga un taxi por ta e taxi ta cobrami por ehempel laga nos bisa un cuarenta dollar pa iba mi di di di aeropuerto pa laga nos bisa pa sandals of mi ta kere mas caro mes pero. Ah, no, mi ta bai paga e koyo, e koyo ta mucho caro. Mi ta bira sobre internet, aña un, mira un taxi pa 20 dólar. Awo bo ta bira buki pa 20 dólar, camina bo sa cu e nin ta ni core ni auto. Ata awo bo perde bo sen, pero por tin bai saca extra sen pa bo paga un taxi pa bo yega bo hotel. Entonces, tur e conai, bo sa, e nan, vooral turistanan awoki ta hopi cauteloso, am, pa cu corementu, vooral den taxi, boek hotel, boek esaki, boek esaya. Dus hopi bia Hopi bia nan ta laga nos ta hopi eerlijk ku nos mes. Hotelnan a kuminsá awaki ofresé un un sa di manera un shuttle un un bo ta paga un fee na e hotel òf e apartamènt ku bo bai keda, anto esaki ta inkluí den dje. Dus ku ta p'esei awor ku e taksinan ta bin manera abia pasobra turistanan lo ke bai ku nan, kesenan òf tin busnan grandi ta bin kue'e nan na airport kesenan pero mesun Prijs ku e na paga por rempo ku un taksi na paga e hotel gewoon pa e hotel buska nan i hiba nan na e hotel. Pero tin hotel tambe ku ta paga taksi pa por ehempel hinka nan un manera e beinticuatro shete ku hallo bo ta buke e ta hiba bo ta kaminda ku buke. Korekto, tin hotel ku tin manera laga nos ta yama un samenwerker des tin un colaboracion cu cu e taxi nan cu nan ta bin busca bo fen na airport di baba hotel si bo tin bai fe hotel bai bek airport dus tin e servicio ey pero e e prijs laga nos subi laga mi ta bisa hopi bia e prijs ta un percentage mas halto cu cu compara cu bo bai gewoon busca online por ejemplo un taxi laga ami ta bisa sin bo clandestino cual cu ta cobra bo un prijs un tiki mas barata suppose un tiki mas barata pero cual cu esaki ta sali bo mas caro pasobra por ta eni no No ta bin, nan ta cancela bo bo bo bo bo red of ta sali kico ta pa nan bisa bo no bo daña bo send back. Nan nos wak papel pa e cu e transporte ey. E ultimo dia nan aki comite cu e convoy di Punta Hato ma mira hopi turista bay cu convoy di Punta Hato. Nan ta coe ni tour, nan ta coe ni taxi, nan ta coe e convoy di Punta Hato mi. Mi ta kere bo ta mester ta na altura dje ey cu hopi dje turistanan ta bay esto cu e convoy di Punta Hato comenzar. Pundato of otro banda pero esun cu mi ta mas mira ta Pundato. E bo ta reduce mi na mi no bises na aki pero mi no cu mi tin hende cu ta haci ele pero mayoria bia e turistanan latino nan ta gusta su e cosnan dicom nan bisa nan no ta hende cu no ke saca seng pero pa nan Nan ta preferá di subi den un transporte públiko, por ehèmpel, nan, nan lo tin ku nesku nan tin ku kore un ora den e bus, i pa nan kore pasa den tur kaminda, p'e pa nan e ta un style manera un site seeing pero bo ta paga un prijs barata, en bes di kore.

Hopi bia vooral den e hotelnan ku ta den otro banda i tambe den punta ta bisa bo gewoon bo sa si bo ke bai airport anto bo ke bai na un prijs barata gewoon bo ta kohe transporte publico bo ta paga un prijs masha barata mes ke sa ni tres cuatro cinco florin bai yega airport. Exactamente anto nan ta yena e bus bien yen di maleta pero pa nan e ta un otro sentimento di como pasobra mi ta paga e prijs ei mi ta un style manera un Laga yame un free site seeing pasobra bo tin kore pasa den diferente bario prome ku bo yega aeropuerto. Dus pa nan e ta algu nan mi ta bisa otro por ta hopi bia den nan pais nan a kostumbrá ke esei paso por ehempel den Europa hopi hende ta kuye transporte públiko pa yega aeropuerto vooral na Brazil tambe. Bo ta koe tòs foto bo bico pa bo yega aeropuerto des mi ta kere renan ke mi a dia ku mi ta hasi na mi mes pais caba pa ke ku mi ta por bai hasi caminda mi bai ku vakansi pero ya otro hende no. I ora sorry mi ta kibra bo i ora ku nan ta bai ora ku nan bini ke punda ato nan ta warda Caracas bai tambe nan ta warda Caracas bai pa nan bai yantil of of of mambo nan no ta paga e bus pa nan bai komo sa e bus tei Pero nan ta pag'é, nan ta bai, nan ta seta, nan ta bin por trabo tambe. Cuan tur Caracas bai of Yantiel ta sali, nan tin cu bai splica nan cu te tal ora, tal ora, tal. Danki Dios mi tin aquei app di ABC cu mi trece nan la, wait a minute, let me look in, in the app van de ABC Curaçao. Pasobra si no, mi, mi ta keda tur cosa, no? Comenzar, èf mi ta mira e cos hopi cu e turistanan, bo nebe ta bisa cu ta. ku ta kustumá ku e transporte públiko, nan ta preferí paga e konfo, e ta preferí paga e transporte públiko. Eksaktamente, p'esei mi ta bisa hopi bia manera. Por ehèmpel, awor aki mi no sa sigur pero e hotalnan grandi na Kòrsou ta ofresé bo mesora den un pakete, si bo kumpra e pakete bo ta haña nan ta bin buska bo na èrpòrt, ke eseinan. Pero tin otro hotelnan ku Nan lo ta ofresé bo esaki, e servisio ei. Nan ta bisa bo bo tin kue nan por yuda bo sí. Por ehèmpel, buk un taksi. Nan ta bisa bo bo sa nos por buka un taksi pa bo. Bo dun para na tal di tal kaminda. E taksi ta bai buska bo, bai iba bo na e lokalidat. Pero por ehèmpel, un RBNB, un BNB, un un apartamentu, un studio no ta ofresé bo esaki nan. Anto kiko ta pasa e ora ei? Anto einan e problema ta bai sinta ku

Anter ami a wou, kiko mi tin ku hasi? Bo ta mi pará innan no? Ami, henter mi famia pará innan, nos tur pará kanti kaya ku maleta ku kos ta. Anter a wou, kiko ki stap mi tin ku bai? Unda mi tin ku bai a wou? Ken mi tin ku bai aserká pa solusioná e problema? Ahora nos buta asina aki den e parti final aki, so mi mes ya a duna hopi splikashon pasobra aki dos siman nos ta bai papia krísis. di trato den turismo. Anto mi ta kere bo tambe ta na altura di esei. Otro siman nos no tin exclusive, so normalmente ta dos parti nos ta tin di dje, pero ora cu e cos a bini den mi cabes di crisis di trato den turismo, anto echt mi kier a papia cu bo e di Roofo di esei. Esei echt, mi ke hopi bon pepera so aba traha den turismo y ta den varios area aba traha den turismo, den hotel, den casino, den den den den den den den restaurant, tur caminda aba traha. Anto mi echt mi ke bo bo papia di bo experiencia pa wak dicon e hendenan tin miedo di traha den turismo, con mester E prome cosa cu nan ta bisa cu e sèn no ta bon, e sèn ta, e sèn ta yega, e sèn ta, e sèn ta, nan por biba cu e sèn. Pero ya, sey ta pa aki dos siman. Den final aki, kico bo por conseha e, e pesonan cu ta haci malo di e, e, e, e, e BNB aki, of e apartamentonan, hotel, bo no por bisa cu hotel ta haci mal, malo di esey, pero Tio bo konsehá djende nan aki pa no daya kara di koshou pasobra tur e konan aki ta bai rònt. Anto esei ta yamber, e ta bai rònt, e no ta keda pará un kaminda. E ta bai rònt, e ta bai. Hopi hende ta keda, Ai, nan e go'i dega Afrika. E ta yega Afrika pasobra abo tin hende ku konosé, abo konosé hende di Afrika. Ami tambe konosé hende di Afrika. Mas e ku nan ta bisa bo ku nan no konosé koshou pero nan ta puntra bo unda e lugá ta keda. Anto ora ku bo tin un kos negativo asina ki ta bai rònt, e ta kansa bo. Kiko bo konsehá hendenan, abo ku ta traha den e proyekto grandi ei, ku tin bia bo no ta drumi lat a base di e kos di BNB anto ku apartamènt pa hendenan huselia bo? Bon bo sa um, de parti final aquí lo que mi por consejar hopi hende vooral esnan cu um, ta pone nan apartamento, nan studio, whatever cu nan tin ta huur riba plataformanan online purba haci esaki mas consciente cu ta posibel di como ta bisa asina pasobra cora bon um, abo por daña pa un otro un persona, un persona cu si kisas tin e no e necesidad pero cu si tin e abilidat ku si ta para pa bo sa pa servisio pa kalidat bo ta daña pa e personanan aki. Ku bo tin un kas un apartamènt preferibel pone esakinan por ehèmpel riba un Expedia riba un Booking.com tambe ta duna bo e mesun oportunidat ku un Airbnb ta duna bo pa bo pone bo apartamènt òf bo studio òf whatever ku bo tin ta hür pa bo por ofresé na turista na e turista kual ku ta biniendo for di afó. Si bo ta usando e plataforma di Airbnb mes, por fabor revisa esaki, wak kiko ta nan terms and conditions nan ku nan tin, pasobra si mi ta pone mi apartamento riba Airbnb mi mester ofrese Desayuno, kua ku ta breakfast. Ku mi no ta ofresé no un breakfast, mi no ta un Airbnb, mi no ta un BNB, mi ta just un apartamènt, mi ta just un studio. Ke men di, Loke mi por bisa bo ta, òf no abo pero e e hendenan ku ta bini sta wak e video aki, ku bo tin un apartamènt òf un studio ta hür, kambia bo plataforma, ya bo sa ku bo no ta baña bo ku problema voral pa ku reviews nan ku e a ta bai pone anto tambe cual cu e no ta bay abao cu e servicio cu bo ta duna boso si bo tin un apartamento bo ta dies bisa cu ta un apartamento bo ta anto enan no ta bay bay worry pasobra nan sa cu despues di cu nan ta bay check out e ora e ta wordo limpia e kamer kesey nan pasobra si bo pone riba RBNB enan ta bay pensa cu hey cada dos dia si mi ta kedando un siman kada dos bula dos dia hende ta bin limpia mi kamber pa mi mi ta haña sabèt a limpi mi ta haña desayuno kòmen di esakinan no ta inkluí den e prijs ku bo ta pagando ku òf ku e hende ta pagando anto loke mi por ser a bisa ta mi ta ku laga nos ban traha huntu den e sentido ku si bo tin un apartamènt si bo tin un studio ta hür pone riba booking punt com expedia i asina No ami so pero tin hopi otro influencernan tambe cu ta purba moda di promote Corsou internacionalmente manera awor aki ami mes ta bay so ta promote Corsou den e parti di Zuid Africa pa asina tambe por trece otro tipo di turista na Corsou Manera mi tin un otro colega cu ta bezig ta focus awor aki riba e parti asiatico, pero na Corsou hopi bia e hendenan asiaticonan aki ta busca moda pa keda den capsule, lugarnan echt hopi mas, laga nos bisa mas compact, pero cual Corsou no tin ainda, Anto, pero kua ku nos ta trahando riba dje huntu pa asina tòg por brinda e tipo di turistanan aki tambe un kaminda pa nan por hospedá durante di nan vakansi. Pa final tambe pa tur esnan ku ta bai di bai afó òf ku ta biyendo bèk Kòrsou o kesenan, si bo tin un seguro di viahe kòrda wak e lèternan chikitu Den bo seguro pa bo sa kiko tur ta wòrdu segurá i kiko no ta wòrdu segurá pa si algu bai robes ya bo sa kon bo tin ku kana, kon bo tin ku tuma e situashon pa bo por yega na no no na bo sèn bèk so pero tambe pa bo por yega na un solushon mas lihe ku ta posibel. Sey ta sigur. Exclusive un bia mas, masha danki mes. Pa bo kontribushon na Positive Media Curaçao, so mi sa ku ora Positive Media yama bo pa bai papia sea den sea kosnan di Positive òf Let's Talk òf kiko ta otro programa, semper bo ta disponibel pa duna bo kontribushon dje esei. Un plaser, semper bai mi ta abri, semper bai mi ta aksesibel. pa cualke un programa cual vooral cosnan di turista cosnan an positivo y tambe pa pone Kòrsou den e parti laga nos bisa e plach positivo mi ta abri semper si tin un hende cu tin pregunta of cu nan mester di algun kico ta kesey nan cual cu pa biamentu kesey nan nan por acercami of nan por tuma contacto cubo tambe y asina tambe nos por Un ta yuda otro, siempre bai mi dice un ta yuda otro, asina nos ta engrandece no solamente nos mes pero tambe nos pais Corsou. Esey ta berdad paso ami tin biaha yende nan ta bin seca mi anto mi ta dice nan warda amu rato la mi bai seca e profesional so ami mi sa nada nada di biahe ey exclusive masha danki mes bo mes sa no manera ta bisa bo semper no cera ainda paso no tin biaha nos ta gusta papia offline un rato di cierto otro topiconan bon. Bon. Un felis anochi tambe pa tur e televidente, pa tur esnan ku ta bista wak awor aki, esnan ku ta wak despues tambe. Nos ta keep in touch. Stay pending pa kosnan bon, stay pending pa kosnan positivo, stay tune Positive Media for Life. Así gor.